Che bai vek ule. Hei tun tum chu lehkhabu ka chhiar laia mi thil tha deuh ka lo share ve zuai zeuh anga tawitein a rei dawn lo avangin khawngain mi lo en tluan sak ula a chhan chu a pawimawh ve a. Tuna ka chhiar hi Think Like a Monk Jay Shetty ziah kha a ni a. Lehkhabu chhiar laite innei a nih chuan comment lamah te pawh min lo share ve ula. Chuan chumi lehkhabuah chuan he thil pakhat hi inziak a, Welcome to the Hotel Art. He lei emaw he khawvel hotel-ah hian kan lo lawm a che tihna kha a ni mai a. Monk ho thawnthu tawi pakhat hian bul kan tan ang a. Chungkhat chu monk pakhat hianin lal in pakhatah hian riah a va dil a ni. In hotel ah hian ka lo riak thei ang em? a va ti a. An lalpa khan a lal in te hotel a rawn ti vel mai mai chu a lawm vak lo a ni. Hotel a ni lo, ka lal in a nih hi a lo ti a. Chu monk chuan, He lal in hi i ta a nih hma in tu ta nge? a ti a. Lal chuan, Ka pa ta a ni thin a, keiin ka ro chun ta a ni, tiin a chhang a. Monk chuan, A nih leh, i pa chu a la awm em? a ti a. An lalpa chuan, Awm tawh lo, a boral tawh a tiin a chhang leh a. A nih leh, i pa ta a nih hma chuan he lal in hi tu ta nge? Lal chuan, Ka pu ta a ni thin, tiin a chhang leh ni. Monk chuan, A nih chuan he lal inah hian mi an rawn kalin hun eng emaw ti chhung an cham a, an chhuahsan leh zel a, kei chuan hotel tluk riakah ka ngai tiin a chhang ta a ni. He thu Welcome to the Hotel Earth tih hi ka chhiar tum loh dan deuhin a rawn ziak daih a, chutah chuanin kan thil neihte ngaihhlutna tha tak a rawn zep tel a ni. Kan thil neihte chu eng nge kan tih chuan kan hmangaihte, kan chhungte, kan fate, kan inleh lo kan neih thil, kan thian emaw kan khawvel te pawh a ni thei a, kan ngaihtuah ngai emaw mihring hian neih tak tak hi kan lo nei bar lo va, kan sul hnu emaw kan dam lai nun dan kan hringhnun thawnthu te chu kan hnu chhiah thei ang, chu pawh mi dang te tan mi tana kan hlan chhawn tho a ni. Awmzia chu he kan khawvel leilung hi saruakin kan dai lut vek a, engmah kan chhawm chhuak lo bawk a. kan thlarau nun lam kha hetah hian ka sawi dawn lo va, kan khawvel hi hotel pakhat lian tak hun eng emaw ti chhung emaw kum eng emaw ti chhunga kan chen ve na angah a ngaih theih ta a ni. Hotel ah pawh hian kan ken luh bak chu kan lei belh te nih lem loh chuan ken chhuan phal tawh lo, ruk ru kan ni mai. Kan hlim lohna thlentu lian tak pakhat chu kan thil neia kan lungawi lo emaw, kan ngaihhlut tawk lohna emaw chan kan hlauhna te. Nu leh pa te an lo upa a min thihsan hun tur te kan dawn a, kan lung ngai thin. A nih loh pawn keimahni ngei pawh hian thih te kan hlau thin a ni. Chu chuan kan tun hun hlimna te min ruksak fo. Entir nan hetiang hian lo suangtuah ta ila. Khawi emaw hotel changkang, ram changkang lutukah khan hun eng emaw ti chhung va thlengin va cheng ta ila, kan chhuahsan hun tur emaw ngaihtuah khanin kan lu ngai reng ngai lo, kan enjoy thin, kan chen thin a ni. Thenkhat chuan video te thlalak te kan ngah a haw viau mai thei a ni. Hriatrengtlak memory siam te, Kha hmuna thil awm kha kan tah hlen tur a ni miau lo tih kan hriat avangin khang inbualna tap nuam tak te, swimming pool te emaw, an varanda a view mawi tak te ni tla tur ang chi te explore a chen kha kan va tum thin, kan va duh thin a ni. A chhan chu hun rei lo te atana kan hawh a ni miau a, kan hlut thin a ni. Chutiang chiah chuan he lei hi kan hotel a lo ni ta a, kan thil neih te pawh hi kan hawh rih mai a lo ni. Kum hlun a awm dawn lo va, ngaihlunna chang kan hriat lohna chhan pakhat chu kan ta tak tak emaw kan tih vang a ni thin a ni. Kan kawppui te, kan bialnu bialpa te, kan ta te kan han ti tak naiin, innei mai tur inneih nia inboral san te an awm nuk a ni. Chutiangin kan nupui pasal te pawh kan ta an ni tak tak lo. Pathianin min hawh tir a ni. A lak chhoh chuan min lak sak a ni mai a. Chan thei reng kan ni, kan fa te pawh. Min la neih sak dawn nupui pasalah a nih loh pawn min la thih san thei tho. Chutiangin kan nu leh pa te pawn he khawvel hotel hi an cham chhung a rei tawh lo thei. Tumah hi kan ta an ni tak tak lo a ni, chuan an ni hlen tak tak dawn lo bawk a, chu chu kan hriat fiah a ngai a ni. Tuna i chhungte, i thiante pawh kha hun rei lo te atana thian atan i hawh mai an ni, Pathianin a hawh tir che. Tuna kan pawisa te, kan in te, huan te, kan dam laia kan hawh chhawn, kan hralh hunah emaw, kan thihsan huna midang hawh chhawn ve leh tur tho a ni. Hemi tichiang deuhtu pakhat chu kan sikul kalna te hi han ngaihtuah ta ila. Hmana kan kal lai chuan kan classroom, kan sikul, kan dawhkan, kan zirtirtu te kan ti thin a ni. Mahse a hnua kan chhuah hnuah chuan kan sikul hlui a lo ni ta a. Va kal leh ila, kan dawhkanah te khan va thut leh tum ila, ka dawhkan a nih hi va ti leh ta ila, a theih tawh lo a ni. A chhan chu kan hawh hun a liam tawh, midang hawh hun a lo thleng ve tawh a, kan ta a ni tawh lo a ni. Khatiang chiah kha a ni. Chumi kan hriat fiah a, kan la ngai hlu lo va, ngaihhlutna chang kan la hriat loh fo chuanin engtia han ti tur nge ka hre tawh bik lo a. He kan khawvel hotel-ah hian vawikhat chiah kan thleng dawn a, thleng nawn kha awm theih tawh lo a ni. Kan pian ni atang khan kan mikhual lut a, chhuah leh ni te pawh kan la nei ang. Tunah i thlenna room kha, i khawvel kha a lo hrehawm deuh rih a nih pawhin, he khawvel hotel hi lo chhuahsan thawt thawt tum lo la. Room dang te pawh hotel-ah a awm teuh thin ang hian. khawvel thlirna kawng hrang hrang kha i la dai kim lo a, i la explore vek lo a. Chuvangin thil engkim hi permanent a awm lo an tih thin kha, a tha leh a tha lo pawh chu chuan a huam vek a ni. He video a tawi hian he khawvel hotel leh a chhunga awm te, i thil hawh te, i mihring hawh mek te kha a ngaihhlut lehzual tir ngei che ka ring a, ka beisei bawk a. Kan leilunga min hual veltu thil te pawh hi ngaiah te kan lo nei mai thin a, he video hian a ngaihhlut leh zual tir che a, vannei i intihna kawng khat tal a hmuh chhuah tir che ka beisei bawk a ni. Tichuan hre ve se i tihte hnenah khan i lo share ve ngei dawn nia.